Kan Facebook page ah mithar na si ahcun like, follow le share nak in thazaang kan pe ve. Kan YouTube channel zong ah subscribe tuahnak in thazaang kan pe ve. Thonghnih kul le hnih June ni riat zing le thong chimnak kan thawk ṭhan lai. Kan chim dingmi thongtlangtar hna cu Mube ah SAC hriamngan khen ruang ah khuami pakhat a thi. Mube pawng ah kahdohnak a chuak i SAC ralkap nih innkip ah lut chuak in chekhletnak an tuah. Hlaintaya ah bomb puahnak ruangah nu le ngakchia tal in minung pathum hliam an pu. Paoh peng kahdohnak ah PDF pahnih an nunnak a liam. Thi ding tiah nawl chuahmi le thongthlak ding a simi zahnih le pakua an um tiah ISP nih a thanh. Hramhram in uknak thlahlei chungah sac ralkap nih mipi inn thonghlei kuar hrawng an khangh timi tlangtar pawl an si lai. A hmasa bik ah Mube ah sac hriamngan khen ruangah khuami pakhat a thi. Mube pawngah kahdohnak a chuak i sac ralkap nih innkip ah lut in checkhlatnak an tuah timi tlangtar a si lai. Shankarini tonnak Mubemyu ah June ni sarih zinglei ah sac ralkap nih an kahmi hriamngan nih a khen i khuami pakhat a thi, pahnihnak tlawmlo nih hliam an tuar tiah thawng theih a si. sac kahmi hriamngan cu Mube Zekung ah a tla i a puah caah khuami pakhat a thih hi a si tiah Mube mi bawmchantu phu sinin theih a si. Cu bantuk in June ni sarih zing suimilam pasarih hrawng in Mubemyu ah sac ralkap he kahdohnak a chuak i mipi a leng ah chuak lo ding in KNDF battalion pathum nih thawng an thanh. sac ralkap Nyangwan khua ah lut in innkip ah lut chuak in minung an kawl, khuami hna zong khuachung ah an i erh hna. Mino panga an rak lut kan hmuh tiah an ti i ralhmun an rak ser ti zong in kan theih tiah Mube khuami pakhat nih Yangkung Khettim media ah a chim. Atu caan ah Mube Myu Kongkingyan ah sac ralkap nih an thlahmi drone an i hel len i an ven len kong Khettim media in kan theih. Hlaingtaya bomb puahnak ruangah nu le ngakchia tal in minung pathum hliam an pu. Yangkung ramṭhen Hlaingtaya peng sanganak June ni sarih zinglei ah bomb puahnak voihnih pehzul in a chuak i nu pakhat le ngakchia pakhat tal in minung pathum nih hliam an tuar. June ni sarih zinglei suimilam paruk ah Hlaingtaya myu sanganak Nawarat lamcung um hnawmhlonhnak hnawmbawm chungah voikhat a puak i lamcung ah aa chawkmi kum sawm thum renglo upa pakhat hliam a pu. Mah puahkehnak ruangah puahnak a chuahnak hmun cu palik le ralkap nih hlethlainak an hun tuah lio zing suimilam pasarih hrawngah voihnihnak a puak ṭhan caah a pawngkam um inn chungah a ummi mino nu pakhat le ngakchia kum nga chung simi pakhat hliam an pu tiah Hlaingtaiyamyu um Kulun U nih RFA ah a chim. Hliam a tuarmi minung pathum cu lakhruak mizaw phurhnak in a rannak in an kalpi hna cu hmuh a si nain khoika sizung ah an kalpi hna ti cu fiang in theih a si rih lo tiah a chim. Hliampumi nu pakhat le ngakchia cu nufa maw an si chungkhat dah an si ti zong fiang in theih a si rih lo. Mah puahkehnak hi ahote kut in tuahmi a si ti zong atu tiang ahote phu hmanh nih thawngthanhnak an tuah rih lo. Liamcia May ni sawmthum le nikhat zong ah Yangkung ramthen Chowdhury peng Anoyatha lam cung ah Balan lamtonnak pawng ah bom puahnak a chuak caah pa pakhat a thi i minung pakua nih hliam an tuar. Mah puahkehnak ahcun a thimi nih amah pumpak in bom a thli in aa rak ken i PDF chungtel pakhat a si tiah sac lei chimnak nawl ngeitu Zaw Min Htun nih a chim. NUG le Yangkung khua PDF nih cun mah puahkehnak cu anmah si loin PDF ah ruat in sac lei nih mipi ruahnak thlenter dingah an kuttangmi

June ni sarih zing suimilam paruk ah Pau peng thlanglei Kanle Palik sakhan cu PDF phu fonh nih an luhhnawh i an laknak ah CAF SPU PDF in Yan Nai Mu le Caw Zaw Lin nih an nunnak an pek. Nizan ah a hnubik upat peknak he an vui hna kong PDF nih thawng an thanh. Kan le palik sakhan laknak kahdohnak ah palik pakhat a nung in an tlaih i a dang palik tampi an zam tiah theih a si. Thi ding in tiah nawlchuahmi le thongthlak ding a simi zahnih le pakua an um tiah ISP nih a thanh. Myanmar ram ah hramhram in uknak lak a simi a dohtu le thongthlak ding in nawlchuah a simi thongkhat le zahnih leng chung ah a fak bik dantatnak a simi Thihnak le nunchung thongthlak dingin nawlchuah a simi zahnih le pakua an um tiah Institute for Strategy and Policy, ISP Myanmar nih June niruk ah a thanh. Minung zahnih le pakua chungah Yangkung ramṭhen in minung zahnih le pahnih an si i a dang hi Ayawati ramṭhen in an si tiah cathanh chungah an talh chih. Cu chungah Yangkung ramṭhen Chaklei aukalepah pengah thihnak dantat a simi sawmnga le pahnih le nunchung thongthlak dingin nawlchuah a simi pahleihnih an um caah Myanmar ram pumpi ah a tambik a si tiah cathanh chungah an tel. A pahnihnak a tambik hi Hlaintaya peng in an si i thihnak dantat a simi pahlei sarih nunchung thongthlak ding sawmthum le thihnak he nunchung thongthlak ding he dantat a simi pathum an um tiah a chim. A fak bik dantatnak pek a simi zihnih le pakua chungah tleih a tong i thihnak le nunchung thongthlaknak dantat a simi paruk, thihnak dantat a simi le tleih ding in nawlchuah a simi za le hlei sarih, tleih hnuah nunchung thongthlak a simi sawmriat le paruk an i tel tiah a langhter. Thihnak dantat a simi chungin sawmriat le pariat sianghngakchia hlun U Cawmin Yu, A. U Jimmi, NLD hluttaw palai hlun U Phyu Ze Yahraw, U Hlah Myo Aung le Ngu Aung Tu Yah Zaw hna cu Hri-aw in thah ding tiah an fehtermi cu UN tal in American le France ram hna nih an cohlan lonak kong an langhter. Hramhram in uknak, Thlahleiruk chungah sac ralkap nih mipi inn thonghlekua hrawng an khang. Hramthlam in uknak lak a si hnu Thlahleiruk chungah sac ralkap pawl nih an khangh ruangah mipi inn thonghlekua hrawng a kang tiah The Terre for Myanmar nih June ni sarih ah a thanh. Atu bantuk mipi inn khanghpiaknak hi hmunzali lengah sac ralkap nih a buar tiah The Terre for Myanmar khawmhmi cazin ah hmuh khawh a si. Peng le ramṭhen pahra ah sac ralkap nih mipi inn khanghpiaknak a buar i a tambik khanghpiak a tongmi hi Sakaing ramṭhen a si. Makwe ramṭhen, Chin ramkulh, Kaya ram, Thlanglei Shan, Ṭiningtari, Mandalay, nitlaklei Pekhu, Karen, Kachin ram hna zong khanghpiak an tong ve. Sagaing ramṭhen ah inn thong hleithum le zariat le sawmli khanghpiak a si i Makwe ramṭhen ah inn thong thum leng, Chin ramkulh ah inn thong khat le zathum leng, Kaya ram ah inn zali leng in a tam bik khanghpiakmi peng le ramṭhen an si. sac ralkap pawl nih thonghnih kul le hnih April le May thla chung ah mipi inn tam bik a khanghpiak hna tiah hmuh khawh a si. Data for Myanmar cazin ning ahcun thonghnih kul le hnih April le May thla thla hnih chung lawngah inn thongkhat leng khanghpiak a si tiah hmuh khawh a si. LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.